Bore da! Wel, pnawn da neu noson dda, ble bynnag i chi yn y byd, a chroeso i sesiwn ffitrwydd arall gyda fi, Elin Wyn Williams o Winning with AY. A mae'r sesiwn ffitrwydd heddi yn dod o ddiarth i ac wrth gwrs menteriaeth Rhondda Cynon Taf. A heddi, Ni wn i ddysgu sut i greu abdominal curl. Na'r wow, pidwch a troi y fideo i ffwrdd, sticiwch gyda fi. Fi'n gwybod mae yn swno chydig yn scary falle abdominal curl, felly mae yn mynd i fod yn gweithio'r bola. Ond dwi yma cam wrth gam i helpu chi, a dwi'n credu yn bych chi, bod chi'n gallu cwblhau y symudiad yma. Felly gobeithio bod chi'n credu yn eich hunan hefyd, achos chi'n awesome, felly daliwch i gredu.

gweithio'r bola a dwi'n mynd i ddangos i chi yn dawel neis sut i gwblhau y symudiad. Felly gwyliwch yn ofalus i ddechrau a wedyn fe allwn ni gwblhau y symudiad cam wrth gam gyda'n gilydd. Felly, dyma ni. A dyna ni! Dyna beth yw'r abdomen, sa'n siŵr ond beth oedd hwnna, ond nhw, nes i joio fe. Dyna beth yw'r abdominal curve, felly gyda fi cam wrth gam os gwylwch yn dda. Rydych chi'n mynd i eistedd ar eich pen ôl, trad ar y llawr, coesau wedi plygu, a chi'n mynd i gorwedd yn ôl yn fflat neis ar eich cefen chi. Wedyn rhowch eich dwylo gyda'i gilydd a clwmwch eich bysedd gyda'i gilydd fel bod nhw'n creu rhyw fath o siap bach brydferth o rhyw fath o pili pala gyda'ch dwylo chi. Nawr te, rhowch eich dwylo tu ôl eich pen a gorffwyswch eich pen mewn i'ch dwylo chi. Iawn, ni ddim yn moyn rhoi unrhyw straen ar y pen na'r gwddwg, felly rhowch y pwysau yn eich dwylo chi. Nawr beth i ni'n mynd i wneud yw Ni'n mynd i plygu'r pen fel bod ein gên ni yn mynd mewn i'r corff. Ac yna, rydych chi'n mynd i codi eich ysgwyddau a'ch cefen chi o'r llawr. Iawn, dim yr holl ffordd i fyny. Dyn ni ddim yn neud sit-ups, abdominal curl a heddi. Felly chi ond yn codi ychydig o'r llawr le rydych chi'n teimlo bod eich bola chi'n creu rhyw fath o crunch yng nghanol eich corff, ac yna yn ofalus rydych chi'n dod nôl i'r y llawr. Codi i fyny o'r llawr a nôl i lawr. Nawr beth am yr anadlu, gofynnwch chi? Wel, yr anadlu, rydych chi yn anadlu allan ar y ffordd i fyny ac anadlu fewn ar y ffordd i lawr. Anadlu allan ar y ffordd i fyny ac yn nadlu i fewn ar y ffordd i lawr. A dyn ni ddim am fynd yn gyflym iawn, ni moyn cadw popeth mewn rhyw fath o templ bach araf er mwyn rhoi lot o bwysau ar y cyhyrau weithio'n galed. Na re, fi'n credu bod chi yn barod i drial hwn gyda fi a ni wedi gwneud pimp abdominal curl gyda'n gilydd cam wrth gam. Gobeithio bod chi dal da fi. Felly, Tra dros y llawr, coesau wedi plygu a gorwedd yn ôl yn fflat neis, gan roi eich dwylo gyda'r gilydd a tu ôl eich pen chi, gan gorffwys eich pen chi fel petaech chi'n bola heilio. Hyfryd, na ia. Ni'n mynd i codi ar ôl tri, yr ysgwyddau a'r cefen, top y cefen, nid gwaelod y cefen, top y cefen, o'r llawr.

Ac yn adlu i fewn. A dyna chi! Wedi cwblhau yr abdominal curl. Fantastic! Chi mor amazing! Diolch chi! Diolch yn fawr iawn am droi fyny heddi i ddysgu sut i wneud yr abdominal curl. Ouch! Mae e'n rhoi doler yn dyw e, ond mae e'n symudiad bach da i chi ddechrau i ddysgu sut i gryfhau y bolg ar gyfer y symudiadau eraill. Diolch i chi am joio fy ni, fi yw Elin Wyn Williams ar Instagram, Winning with EY ar Facebook, Twitter, LinkedIn ac wrth gwrs winningwithey at gmail.com o ran yr e-bost i.